Samariyeli qadın, İncil, Yuhann dört, bir, qırq eki. İsa Yahyadan çoq adamnı suvğa batırıp çıqara ve şegirtlerni arttıra edi. Bu haber feriseylerniñ qulağına barıp yetkeni İsağa belli oldı. Asılında, İsa özü halqnı suvğa batırıp çıqarmay edi, bunı onıñ şegirtleri yapa ediler. İsa şunı bilip Yeudiyeden ketti ve kene Galileyağa yol aldı. Yolda o, Samariya toprağından keçmek kerek edi. Şunıñnen o, Samariyeniñ Sihar degen şeerine keldi. Bu şeer Yaqub öz oğlu Yusufqa bergen topraqqa yaqın edi. Yaqubnıñ çoqrağı da o yerde edi. İsa yoldan yorulıp, raatlanmaq içün quyunıñ yanına oturdı. Qararnen üyle vaqtı edi. Şu vaqıt samariyeli bir qadın suv çekmege kele. İsa oña, Maña içmege suv berse, dey. İsanıñ şegirtleri ise aş satın almaq içün şeerge ketken ediler. Samariyeli qadın, Sen yeudiy olıp, nasıl ola da menden, samariyeli bir qadından suv soraysıñ? dey. Çünki yeudiyler samariyelernen munasebette bulunmay ediler. İsa qadınğa cevap berip, Eger sen, Allanıñ bahşışını ve maña içmege suv berse, degeniniñ kim olğanını bilseñ, sen özüñ ondan suv ister ediñ ve o saña tiri suv berer edi, dedi. Efendim, dey qadın, sende suv almağa qopqa yoq, quyu ise teren, bu tiri suvnı qayerden çekesiñ? Bu quyunı bizge babamız Yaqup bergen. O özü, balaları ve ayvanları da ondan suv içkenler. Sen ondan büyüksiñmi aceba? İsa qadınğa şöyle cevap berip, Bu suvnı içken adam kene suvsaycaq. Lâkin kim men berecek suvnı içse, iç bir vaqıt suvsamaycaq. Men berecek suvnı içken adamnıñ içinde ebediy ömürge ıntılğan çoqraq peyda olacaq, dedi. Qadın, Efendim, bu suvdan maña da ber, men de endi suvsamayıp bu yerge suv çekmege kelmeyim, dey. İsa oña, Barıp, aqayıñnı bu yerge çağırıp kel, dey. Aqayım yoq, dedi qadın. Aqayım yoq, dep sen doğrusını ayttıñ, dey İsa. Sen beş kere aqayğa çıqqansıñ, şimdi sennen yaşağan adam ise aqayıñ degil. Bunı sen doğru ayttıñ. Efendim, men körem ki, sen peyğambersiñ, dey qadın. Baba-dedelerimiz bu dağ üstünde tabınğanlar, amma siz tabınğan yer Yerusalimde deysiz. İsa oña, Maña inan, qadın, öyle bir vaqıt keleyata ki, Babağa ne bu dağda, ne Yerusalimde tabınacaqsız, dey. Siz nege tabınğanıñıznı bilmeysiz, Biz ise nege tabınğanımıznı bilemiz, çünki qutulış yeudilerniñ yardımınen kelir. Amma öyle zaman kele yata ve endi kelgen ki, aqiqiy tabınğanlar Babağa ruhnen ve aqiqatnen tabınacaqlar. Baba özüne böyle tabınğanlarnı qıdıra. Alla, Ruhtır ve oña tabınğanlar ruhnen ve aqiqatnen tabınmaq kerekler. Qadın İsağa, Bilem ki, Mesih keley, Ata, demek Hristos. O kelgende, er şeyni bizge añlatıp berecek, dey. İsa qadınğa, Sennen laf etken men odırım, dey. O daqqası İsanıñ şegirtleri qaytıp keleler, onıñ bir qadınnen laf etkenine şaştılar. Lâkin iç biri ondan ne isteysiñ ya da onen ne aytqında laf etesiñ dep soramadı. Qadın ise savutını şu yerde qaldırdı da şeerge barıp adamlarğa, Barıñız da, men yapqan bütün işlerimni aytıp bergen adamnı körüñiz, belki o Mesihtir, dedi. Adamlar şeerden çıqıp İsanıñ aldına barıp başladılar. Şu arada şegirtleri, Ravvi, aş aşasa! dep İsanı çağıra ediler, amma İsa olarğa, Menim başqa aşım bar, siz onı bilmeysiz, dedi. Şegirtler ozara, Belki birisi oña aş ketirgendir, dediler. İsa ise olarğa şayt edi, Menim aşım meni yollağannıñ iradesini becermek ve onıñ işini bitirmektir. Siz ormaq vaqtına daa dört ay bar demeysizmi? Endi sizge aytam, közleriñizni köterip, tarlalarğa baqıñız. Açlıq çoqtan ağarıp, ormaq içün azır tura. Oraqçı iş aqqını ala ve ebediy ömür bereketini cıya. Böylece saçqan adam oraqçınen beraber quvanalar. Birisi saça, başqası ora, degen atalar sözü şu vaziyette doğrudır. Men sizni özüñiz zamet çekmegen bereketni ormağa yollayım. Başqaları zamet etken edi, siz ise olarnıñ zametine qoşasıñız. O şeerde yaşağan bir talay samariyeler İsağa iman ettiler, çünki olar qadınnıñ, Men yapqan işlerimniñ episini aytıp berdi, degen şaatlığına inanğan ediler. Böylece samariyeler İsanıñ aldına kelip, olarda qalmasını istediler. Ve o eki kün o yerde qaldı. İsanıñ sözüni eşitip, daa da çoq adamlar iman etti. Olar qadınğa, Endi iman etkenimiz seniñ aytqanıñ içün degil. Özümiz eşittik ve bilemiz ki, bu kerçekten de dünyanıñ Qutarıcısıdır, dediler.